Moie Kanner! Wéi der gesitt si mer haut net zu Lëtzebuerg, mee vläicht huet ee vun iech eng Idee wou mer hei sinn? An? Zu Roum, richteg! Roum, dat wor d'Haaptstad vum Réimesche Räich. An d'Réimescht Räich, dat ass hei virun bal 2.800 Joer gegrënnt ginn. Ronderëm dem Tiber, dat ass dee Floss, deen duerch Roum fléisst, ginn et ganz vill Hiwwelen. Op deenen Hiwwelen, wéi zum Beispill dem Palatin an dem Kapitol, loungen Dierfer, déi sech ëm 753 viru Christus zu enger Stad zesummegeschloss hunn. Déi Stad hu si Roum genannt. Enger Legend no ass d'Stad Roum 753 viru Christus vun den Zwillinge Romulus a Remus gegrënnt ginn. 753 Rom schlüpft aus dem Ei, sou kënnt der iech dat verhalen. Déi zwee hätte solle vun Zaldoten ëmbruecht ginn, mee d'Zaldoten hunn déi zwee ausgesat. Eng Wollefsmamm huet se fonnt a sech ëm se gekëmmert. Méi spéit wollten se dunn eng Stad grënnen. Si hunn awer Sträit kritt an de Romulus huet de Remus erschloen an d'Stad eleng gegrënnt. Dat ass awer just eng Legend. No senger Grënnung ass dat réimescht Räich ëmmer méi grouss ginn. Fir d'éischt huet et sech op der italieenescher Hallefinsel ausgebreet. Dat ass hinnen awer net duergaangen a si hunn alleguer déi Länner ugegraff, déi ronderëm d'Mëttelmier woren, Deeler vu Westeuropa, Asien an och Deeler vun Afrika. Souguer bis a Groussbritannien sinn d'Réimer virgedrongen.
Datt d'Réimer esou vill Länner eruewert hunn, hat och domadder ze dinn, datt si en immens gutt Stroossennetz haten. Déi Stroossen, déi woren esou gebaut, datt esou mann wéi méiglech Kéieren dra waren. Um Buedem, do hunn d'Réimer déck Steng higeluet, fir datt et och wann et gereent huet an Waasser op der Strooss war, datt se dann net am Bulli hänke bliwwe sinn. D'Stroossen, déi woren esou gebaut, datt zwee Ween laanschtenee komm sinn, dat heescht se ware bis zu 7 Meter breet. An der Mëtt, do war d'Strooss e bësse méi héich wéi op de Säiten, fir datt d'Waasser konnt oflafen an net op der Strooss stoe bliwwen ass. En anere Grond, dat wor hir Arméi. déi immens gutt organiséiert wor. Dat wor awer net eng grouss Arméi, mee lauter kleng sougenannte Legiounen, déi aus 3.000 bis 6.000 Zaldote bestanen hunn. Zu där Zäit, wou dat réimescht Räich am gréisste wor, goufen et 25 bis 30 esou Legiounen. D'Zaldoten, déi zu deene Legioune gehéiert hunn, hu musse kräfteg gebaut sinn a mindestens ee Meter siwwenzeg grouss sinn. Op hirem Helm hate se e Stachel, mat deem si konnte kämpfen, fir de Fall, datt si keng aner Waffe méi haten. Iwwer Nuecht hu si all Owend an engem Castrum, engem Lager, dat si all Dag moies ofgebaut hunn an owes erëm nei opgebaut hunn. Dee Castum, dee konnt och aus Holz sinn an et huet zwou bis dräi Stonne gedauert, fir en opzebauen. Fir erageloss ze ginn, huet ee mussen e Passwuert soen. Wësst der, mat wat d'Zaldote bezuelt goufen? Ma een Deel vun deem, wat se verdéngt hunn, krute se a Form vu Salz ausbezuelt. Salz wor deemools immens wäertvoll, well et es net vill gouf. Et gouf souguer vun den Zaldote bewaacht, fir datt keen et soll klauen. Op Franséisch nennt een dat, wat ee fir seng Aarbecht kritt, e salaire. Dat Wuert stamt vum laténgesche Wuert sal of. Wat esou vill heescht wéi Salz. Kommandéiert gouf eng Legioun vun engem Feldhär. Ee ganz berüümtene Feldhär, dat wor deen Här hei, de Gallius Iulius Caesar. Hien ass mat senger Legioun an de Krich gezunn an huet ganz vill Länner eruewert, ënnert anerem Gallien. Sou gouf fréier Frankräich genannt. No an no ass hien ëmmer méi mächteg ginn a säin Zil wor et, fir eleng iwwer dat réimescht Räich ze regéieren. An dat sollt him och geléngen, well hien huet sech selwer zum Diktator op Liewenszäit ernannt. Dat huet ville Leit awer net gefall a sou gouf hien 44 viru Christus ermort. De Julius Cäsar, deen ass vu Senatoren ëmbruecht ginn. A wie woren da lo d'Senatoren? Dofir muss mer e bëssen an der Zäit zréckgoen a kucke wéi Roum regéiert gouf. Am Ufank stoung e Kinnek un der Spëtzt vum Réimesche Räich. No 5 Kinneken wor domadder allerdéngs Schluss. D'Leit, déi wollte selwer matbestëmmen, wat an hirem Räich sollt geschéien. Ëm 510 viru Christus hu si de leschte Kinnek gestierzt an d'Réimesch Republik gegrënnt. Dee Moment konnt d'Vollek dann op Versammlungen iwwer Krich oder Fridden ofstëmmen. Méi mächteg woren awer déi Leit, déi am Senat souzen. Dat wore räich, adleg Réimer, déi Senatore genannt goufen. D'Senatoren, déi de Julius Caesar ermort hunn, hunn et awer net fäerdeg bruecht fir un d'Muecht ze kommen, well dem Caesar säin Neveu, den Augustus, huet sech zum éischte Kaiser vum réimesche Räich gemaach a sou all d'Muecht u sech gerappt. Dem Diokletian seng zwee Bouwen hunn d'réimescht Räich ëm 395 no Christus an e westréimescht Räich an en ostréimescht Räich opgedeelt. Ëm 476 no Christus huet sech d'westréimescht Räich opgeléist well de Kaiser vun de Germane gestierzt gouf. Dat Ostréimescht Räich huet nach bis bei d'Mëttelalter existéiert. Hei si mer elo beim Forum Romanum. Am Ufank wor dat eng grouss Maartplaz. No an no sinn dann Tempelen, grouss Halen an och Paläst hei gebaut ginn. Et gouf zum Zentrum vun der Politik an d'Gesetzer, déi sinn hei gestëmmt ginn. Déi Leit, déi sech net un d'Gesetzer gehalen hunn, déi koume wéi bei ons haut och viru Geriicht a goufe bestrooft. Huele mer mol un, de Pit huet mir eppes geklaut an ech hunn en dobäi erwëscht. Dann hunn ech musse viru Geriicht, sou wéi haut och, an erklären, wat geschitt ass. De Pit, dee gouf och gefrot an e konnt déi ganz Saach aus senger Siicht erklären. Du wor et u siwe Leit, de Geschworenen, fir ze soen, ob si mengen, dass de Pit schëlleg ass oder net. Dofir hate si zwou Tafelen. Op der enger Tafel stoung de Buschtaf A fir Absolvo drop. Hu si déi an d'Luucht gehuewen, da wore si der Meenung, datt de Pit onschëlleg ass. Op der anerer Tafel, déi si konnte weisen, do stoung en C drop fir Condemno. Hu si déi gewisen, da wore si der Meenung, datt de Pit schëlleg ass. Dobäi konnt jiddwereen déi Tafel weisen, déi hie wollt an duerno gouf gekuckt, wat fir eng Buschtawen am meeschte gewise goufen. Wa verschidde Geschworener keng Stëmm ofginn hunn, an et woren der genau esou vill der Meenung, datt den Ugeklote schëlleg wor, wéi der gemengt hunn e wier onschëlleg, dann huet gegollt in dubio pro reo, am Zweifel fir den Ugekloten, an dee gouf dee Moment fräigesprach. D'Strofen, dat konnten einfach Geldbeträg sinn, et konnt awer och sinn, datt de Schëllegen huet misse Roum verloossen oder e konnt zum Doud an der Arena verurteelt ginn.
Dat doten, dat ass de Pantheon, an deen ass och vun de Réimer gebaut ginn. An dat Besonnescht un deem ass, datt den Duerchméisser genau sou grouss ass wéi seng Héicht, nämlech 43,2 Meter. An uewen am Daach, do ass e Lach mat engem Duerchméisser vun 9 Meter. Oh, ech kéint Iech elo nach esou vill hei iwwer d'Réimer erzielen, mee ons Zäit fir haut, déi ass leider schonn eriwwer. Mee wësst Der wat, ech bleiwen einfach nach eng Woch hei, iesse genuch Pizza a Pasta, an déi nächst Woch erzielen ech Iech dann nach e bëssen iwwer d'Réimer.